Tole salaamatu sadir qomti tee nagaya ta'uu takkaa oo'u qomatee qulqulleessuu waan jirra. Kun wanni barbaachiseef bani aadam ati gartu kun afaanirra yaadaan wal lole. Namni hijaa ta afaanirra ta yaadaan walirraa qabu. Akkanuma nagaumaa fayyaa odooniif waan takka odoo walimatuu fedhe akka itti walimatu kan beekne haa ta'u ta'a. Asirratti wanni jechuu barbaade. Qulqulleessuun ni barbaachisaa i waan jennuuf hin qabnu ee bikki qulqulleessanuu asuma jechuu akka beeynuun barbaada. Bikki qulqulleessanuu asuma namni ha itti wal jibbe kaan ha naggaadee wali jira hakkanaa wali jira hakkanaa wali jira dhalaan ganda keessaa mukan waliite ha ala bobba'u guyyaa wasanatti ajaa'iba wal godhe naggaadeen ajaa'iba wal goote kun guutuun namni xiqqaa guddaan namaa qixa jiruun nasiiba qaba qooda qaba kana hundarraa'uu qulqullooyneeti amma irraa dhodhooynee dandii irraa tolchinee he obaa tolchinee amma finnee meeshaa tana akka isin qixa sirriitiin dalaydu goona soomana kana maqaan salaamatu sadir. Hangi nama irraataa iyyanii dadhaban hundi akka tawbatuun barbaada. Hangi miidhaa dalagu jechaa dalagatti ka gahee namarra qabu hundi isaa ka hizdi irraa if dadhabe hundi isaa amma booda astaghfirullah al-aziim deebi'ee akka jiru. Rabbii qooda hiruu jira waanin itti dabruuf hin qabu inni nuunaan hin mari'atu uumaa jiraachisu isaa jiraachisa Maltu naman nage maltu nafi kana wali fide abban qode hiruna miti ana maltu wan biro magalan tane na bitachise je'e namu akka tolu maqaan isa salamatu sadr akka narraa hoggaa ta'u ee qorannoo ganama ifu qorata Galgala if qorata. Ganamarraa akkasiif gaafatee bobba. Galgalarraa akkasiif gaafatee rafa. Maal hajuutaa akkamiif godha inni? Namni odoo rabbiin tolatti oole ati qalbiin si cabdu eenyuu jee ganda kana jalarraa kaasee hanga gubbaatti Nama ka qilleensarra jiruu fi ka lafarra jirus. Namni odoo rabbi itti bal'ise aboo ah si keessaa jettu. Eenyu ni baafta achi baafta sani vaayirasii jeniin achi baafta gubuuf deemta beekta. Soomana kana dura waa tolchuudhaa yaa. Namni odoo rabbiin balaatti buuse ah abalufaan Ee aboo baga abo- akka abalu taatu bo- baga abalu ta'e namni ati jettu. Ee rabbiin baga isa akkas godhee namni ati jettu. Gaafa rabbiin balaa fide baga rabbitti fide namni ati jettuun jira. Min awwalii ilaa akhirii ilaa ganda kana gadirraa hanga gubbaatti gubbarraa hanga gaditti. Mataa kee keessa fiddeeti odoo balaa kanaa kanaa rabbi fide eenyufaaf oddaan jeati. Waan akkana akkanaa odoo fide naggaadeen odoo kasaarte motoorri tokko odoo bade odoo suuqiin akkana akkana taate odoo maaree fi maareen maaree taate odoo abaluu fi abaluu daba'anii wal jibbanii odoo abaluu fi abaluu kasaaranii mee namni ati baga rabbi isa godhe akkasii jettu ni jira. ni barbaadda. Achi baasi. Sii fi nama san idduu xilaatummaa jira maqaan sii histii jeniini saniin rabbi jazaa sii galchaa yoo amma firraa ajjeesuu baatte ibaadaan tee ibaadaan taatu kadhattu sirraan qeebalu. Dhukkuba kanaa wajjin toluudhaan teessu ati. Attaqliyaa qabla attahliyaa. Odoo qalaman dibne dhukka irraa haxaayii itti qabatuudha dhorka. Akka gaafattee baafte. Haa hogguu ni'ima deebiftoo gizee ni'imaadha. Namni odoo rabbi tolatti ole sun habalaati balaa hundarraa rabbi haa qabu nurraa haa qabu jenneeti laawwanni akka qorattuuf kitaaba irra jiran leenyi kun beekumsaa beeka. Odoo akkatiif qorattee baasuu baatte qoomman saalihiin ibseeti ati yoo dhageesseeti. Bara atiin kun nama rabbii ibseeti ammoo anistii nam tokkotti hin godhu siin jette lubbuun tee duraan hanga akka gaafattee baaftutti. Hanga qorannoo tanaan jala dhuftutti ati duraan nama nagaa ibsee didu. Akkasii miti hin dagamin milki barbaaddaami nama ifirra guddaatiitu nama ijoollee irra guddaa ijoollee mana keessa gorfatuu danda'a. Ijoolleedhaan qixxaatte taanaan ta'e wal kuttee hubadhu. Lubbuu tee tanarra nama guddaa ta'uun sirraa barbaadaan siin jedhe. Namni xabi'aa akkanaa akka qabu beektaati. As fuutee maaliif gaafatta ammaas nama kabajaa aboo ummata akka gara qabu yaa ummata kheyrii na dhagaa baatiin kheyriidhaa tun akka nun dabarreen barbaada. Yaada biroo takka hin qabu tana malee naa fi islaamaa rabbi barakaa haa godhu akkas irratti narraa qabattuun barbaada. Hogguu kheyriidhaa hoo fuutee taqrii taqdiira jeniin akii namaa godhi jechuudha. odoo tahee jechu laal taqdiira jechuun kun akii namaa silaa rabbiin godhee ja'an jetta if keessatti namni odoo nagaadee tahee rabbitti bal'ise namni odoo miskiina tahee duroome namni odoo kadha beerkate ta fuudhee fi ka heer ta heerumtee fi ka maallaqa harkatee fi ka ilmaan harkatee fi ka fayyee fi ka gammadee fi Kakkanaa kakkanaa kakkanaa kakkanaa min banii aadama waan jan guutu nama rabbi waa godheef yoo dhageesse silaa odoo rabbi godhe haa godhu huyi silaa rabbi godhe abaluuf gammaduu kaati hin dandeenye eenyu namni keessaati nama sanii gammaduu hin dandeenye eenyu Ahaa san taatu sii quban qabne malee sii fi isa idduu hiftii waan jedhan sanni beeytaami kabaa'ira kanaas sii fi nama kana idduu jira akka sii fi nama kana idduu jiru kana jazaa sii galcha odoo if quban qabne odoo niyatin kasaare banii aadamii dhageessa amma namni yaadaa wal lolee bara bar namni odoo if if quban qabne dilii dalagee yoo garte ati makkan na dhibdeetiin gara keessaniin dhufee narraa fuudha. Namni odoo if hin arkin dilaa'e kabajamoo ummata kabajaa? Laal laal nama dubbiin galtuuf ittiin hima akka yaada kiyyaa rabbiin isin godhuudhaan fedha. Na achi beekuu keessanin fedha. Faxinummaa tanarraa ta biroo idaatuu keessanin fedha. Hoggu kan laaltu ati nin dilaayattee nin yatte guyyaa tokko. Namni kun qixa jiruun akkanumatti gizee hunda laffaatti kana jira halkanii guyyaadha akka fudhadhu. Haya, hogguu as deebitee duubarra deebitu immoo namni dubbii tana laaffise rabbiitu tanaan si kasaarsuu fedhe rabbi siin hin fedhin hin jaammoon akka kiyyatti. Namni dubbiin tun shillaa si bira taate ammallee dammaquu kee rabbiitu hin fedhini wallaahi deebiif kadhadhu duuba. Bani aadama kana waliin jiraan siin jee. fuutee laal irraan sii deebi'a haasa waree fuukan. Kutbaa kanarraa hangana qofaan hima jeetiin dhufee wayyoo feetan. Maal qajuu ni feetaanii magaalaa umrii teetii tanarraa milkaa'u. Akka namaa saffartuun sii saffaraan lama jira. Ati namattuu iftii gootee teenya eessaa harkatta. Waan nuti kenninu hateetiin kennineef garaan si gubate yoo jee hijaa kana eenyuun rabbi jalaa si baasa. Galmee akkanaa tasi katabamte tana eessa toluu barbaadda? Tanaafuu tolaan barbaada. Mataa kiyyaafis tolaan barbaada kasaaramuu hin barbaadu. Warra rabbiin kheyrii fedhe hunda akka kheyrii godhuun barbaada du. Irraan isinii deebi'a. Kheyrii waan ta'e guutu takdiira goota galgala ni rafta laal. Ganama ganamaas gizee sii bari'u. Gizee raftu. Maal gooteen laaltaati. Namni odoo rabbitti bal'ise aboo abalu odoo tahuu baatte ati jettu eenyufa bal'ina takdiira goota laal. haaya ni keessa irraa lafa rakkoodha gootammaa takdiira inuun jirtu rabbiin fidini odoo taate meehii jetta takdiira goota akkasitti bakka itti isin jechuun si qabde san achirra qabdeeti laa kun jazaa kiyya ta'uu hin danda'u jettaan duuba Magaalaa n- abbaan narra quba hin qabne, kaniin an firra quba hin qabne, ka rabbiin naan hayyamin, maaluma yaa obboleessa. Gizee takka takka namaan immoo bakka irraa dhawaman hin arganii bara. M- Eessumaa rabbiin na qabee jetta yaadaan namni wal miidhu jira ka afaaniin takkaa walitti hin dubbatiin. Aalii ollaan Namuu akkanumatti wahuma ati jibbite hundaa zulmiidhan se hin jiin duuba. Wanni si hin ta'in hundi waan hin taane jechuudha miti hiikkaansaa. Namni ati jibbite hundi sirriirra hin jiru eenyu jee. Namnummaan si hin taane hundi galmee rabbiirra hin jiru hogguu jetti ati wayi nama laafe bara qalbii nama qalbii tana waan ajaa'iba uume rabbiin. Namnummaan si hin taane hundi tokko nama Rabbi hin ta'u. Hanga muraanni kee guutamutti. Akkanaa ibaadaan. Qulqullina qalbiiti jechuun akkana. Ka qooda hiru Rabbi malee hin jiru amanuun akkana. Waan inni odoo naan hin mari'atin godhe. Qoy. Ta Rabbiin godhe Rabbi guddina isaatiif ofitti hin dubbannu abbaa kiyya. Nama dhiiraa. Waan Rabbiin godhe guddina isaati ofitti saniif ofitti hin dubbannu. Li'abamati hinaama. Ta'abiiman wa ijlaalan lil jaliili jalla wa ta'aala. Guddinuma rabbii guddaatii fuudhee moo akkam haa irrachi siixeetumaati namni nu odoo hayyama keetii maletti yoo namaa kenne yoo nama dhoorke waan hayyama keetii ala godhan sin naqattu dubbiin tunuu naan jaani qoy aaqilummaafuu dhiirummaafuu namummaafuu narraa ni eegama woo ati yaa miti eegee isaan narraa achi qabatan maaliin godhan moo akkam waan gaafa naa kennu nan gaafatin Namaa kennu nan gaafatiin. Maalumaan na tuysiisee uyi. Kun ilaalcha tokkoon akkana jetta. Haqa qalbii qulqulleessuu waanjuu salaamatu sadri maqaan isaa kheyrii fi sharrii taqdiira goote sammuu tee amansiifte amansiifne gamma qoranno jirra eegaree fuutii beeke.